Campus FM jippreżenta Il-Kantilena ta' Pietru Caxaru, seminar li sar nhar is-Sibt 18 t'April fil-Mużew Palazzo Falzon fl-Imdina, organizzat mill-Akkademja tal-Malti bħala parti mill-Festival Medjevali tal-Imdina. F'dan is-seminar nisimgħu it-taħdita Il-Kantilena ta' Pietru Caxaro bejn lingwa u storja mill-Professur Stanley Fiorini bl-interpretazzjoni tal-qari tal-Kantilena mill-Professur Manwel Mifsud. imexxi s-seminar is-Sur Tony Cortis. Mela merħba bikom f'Palazzo Falzon. L-idea għal dawn is-seminars nibtet meta sirna nafu li l-Kunsill Lokali tal-Indina flimkien mal-MTA ħabbru li sejrin jorganizzaw festival tal-Medjuevu llum u għada. Moħħi mill-ewwel mar ċ-ċelebrazzjoni tal-Kantilena li kienet organizzat il-Akkademja tal-Malti f'Novembru li għadda u li kienet verament okkażjoni sabiħa. Għalija kienet kważi kważi kommoventi meta nqis li kont li kont qiegħda nisma' l-qari ta' biċċa letteratura tant antika bl-ilsien tagħna. Peress li parti mill-bini tal-mużew tmur lura għall-Medjuevu, ħassejt li jkun xieraq li f'dawn il-kmamar nisimgħu l-kantilena tinqara bil-Malti Medjevali u nisimgħu x'għandhom x'jgħidulna fuqha l-istoriċi ewlenin tal-perjodu, il-Professur Stanley Fiorini u l-Professur Godfrey Wettinger. Kkuntattjajt lill-Akkademja tal-Malti u dawn, biex ngħid hekk, ħatfuni fil-kelma. u bl-entużjażmu u bl-enerġija tipika tagħhom ħadmu magħna biex noffrulkom programm sabiħ li jinkludi l-kontribut ukoll tal-Professur Manwel Mifsud u ta' Dr. Martin Zammit, żewġ lingwisti li se jaqraw il-poeżija skont il-fonoloġija tal-Malti ta' 500 sena ilu. Kif diġà għedt, dan il-palazz li tinsabu fih għandu oriġini medjevali u fil-fatt qegħdin fil-kwartieri medjevali tal-bini. L-eqdem partijiet x'aktarx huma tas-seklu tlettax, però d-darba qed tinbidel u żdiedu magħha kmamar oħra. Fis-sekli ta' wara żdied saħansitra s-sular ta' fuq. Nafu li l-ewwel familja li hija dokumentata li għexet hawn kienet il-familja Falsone għall-bidu tas-seklu sittax. Wara, id-dar waqgħet f'idejn il-familja Kumbo Navarra u fl-aħħar spiċċat għand il-Kaptan Olof Golsche, li xtrah fil-bidu tas-seklu 20. F'din id-dar hu ġabar il-kollezzjoni tassew kbira ta' arti li wieħed illum jista' japprezza fil-mużew. Sfortunatament wara mewtu ftit li xejn saret manutenzjoni tal-bini u mal-passaġġ ta' 40 sena il-bini u l-biċċiet tal-arti li kienu jinsabu fih saritilhom ħosara kbira. Fl-2001 il-Fondazzjoni Patrimonju Malti tħajret tidħol għal proġett ta' restawr tal-bini u tal-kollezzjonijiet varji li jinkludu fidet, pitturi, kotba, għamara, ġojellerija, armi, twapet orjentali u ħafna oġġetti oħra. Il-patrimonju daħal fi ftehim mas-sidien tal-bini biex jirrestawra kollox u biex imbagħad imexxi l-post bħala dar storika u mużew. Il-proġett ħa ħames snin ta' xogħol intensiv u ftaħna inqas minn sentejn ilu. Nixtieq nagħlaq billi nirringrazzja l-kelliema u wkoll lil Joe Borg, Olvin Vella u Tony Cortese tal-Akkademja tal-Malti li ħadmu bla waqfien biex isiru dawn is-seminars. Issa nistieden lis-Sur Tony Cortese biex jgħidilna iktar dwar il-kantilena. Grazzi.
Jien kull ma se nagħmel se naqra dak li kiteb Patri Mikil Sadni. Patri Mikil Sadni eh, ippubblika dan il-ktieb esperjenzi ta' kittieb u fost il-23 kapitlu li hawn jittratta xi ħamsa minnhom fuq is-sejba tal-kantilena. Minkejja li r-referenzi li sibna fuq l-ilsien Malti kienu fqajrin, iżda minnhom jidher sew li l-Malti kien mitkellem, mela qed jitkellem għalih u għall-Professur Wettinger. u kienu saru wkoll sforzi biex inkiteb għall-inqas għall-ismijiet ta' postijiet. Waqt li konna tajna jiesna li nsibu xi ħaġa aħjar fit-22 ta' Settembru tas-sena 1966, bqajna mistagħġba u mbelħin b'sejba mhux mistennija ta' poeżija qadima ħafna miktuba minn Pietru Caxaro. Qbiżna bil-ferħ intennu din is-sejba tassew kbira. Qattu qatt ma konna nobstruha. Dan kien il-ħlas li Wettinger u jiena ħadna li ssagrifikajna l-btajjel tas-sajf biex ninżlu l-belt ħalli nissuktaw it-tiftix fl-atti notarili. Kif mort lura San Pawl il-Baħar, fejn kont qiegħed għall-vaganzi, għedt lil sħabi, Għamilna sejba kbira, kbira wisq! Riedu jafu x'kienet. Kellhom jistennew sentejn għat-tweġiba. Għax daqshekk domna biex nippubblikaw l-istudju li għamilna dwarha u li ġie imxandar fil-ktieb Peter Casharos Cantilena, A Poem in Medieval Maltese, li huwa dan. Dak il-ħin li sibniha, ippruvajna nittraskrivuha, ma għamilna xejn. Tassew li l-għanja tidher miktuba b'ittri ċari għax tniżżlet min-Nutar Brandano de Caxario, bl-aħjar kitba mirquma tiegħu. Iżda b'danakollu sibna diffikultà mhix żgħira biex nagħrfu ċerti ittri u kliem. Għalhekk wara li erġajna ta' xejn għamilna ħilitna biex nittraskrivuha, qtajnieha li noħdulha ritratt. B'hekk stajna naħdmu bil-kwiet u fit-tul kemm irridu. Ħadd minna ma kien fotografu. Min-naħa l-oħra ma xtaqniex inqabbdu barrani. Għalhekk għal din il-biċċa xogħol intħalt jien. Issellift kamera tajba tar-ritratti mingħand Patri Ġużepp Gawċi, Dumnikan. Lajna l-permess meħtieġ mingħand in-Nutar Ewlieni tal-Gvern u fi żmien tliet ġimgħat inżilt nibda l-karriera ta' fotografu. Dakinhar qalbi bdiet titħabbat iktar mis-soltu. Kont ftit eċitat. Irbatt il-kamera ma' mejda mqiegħda qrib loġġ, qed irriġistru fl-art, għalaqt ftit il-lenti, iffukajt tajjeb, il-bqija ħasbet għalih il-kamera awtomatika. Fi ftit minuti kollox kien lest. Filwaqt li jien kont wasalt biex niġbed ir-ritratti tal-poeżija, Wettinger sejjaħ lill-iskrivani kif temna minn qabel. Ħalli iġibulna reġistru notarili. Meta reġgħu ġew ħdejja, ġbidt ritratt jew xi ritratti ta' foli oħra B'hekk ħbejna kemm stajna il-folja li ħadna ritratt tagħha u l-poeżija li kien fiha. Altru milli qabżu bil-ferħ meta sabuha. Wettinger ħa ħsieb jiżviluppa l-film u jagħmel minnu ritratti għand fotografu. Xorti tajba negattivi kollha ħarġu tajbin. B'hekk kellna moħħna mistrieħ Ma kienx hemm bżonn għalfejn nerġgħu nħarsu lura lejn l-ewwel reġistru tan-nutar Brandano de Caxario, fejn tinsab il-famuża poeżija. Kif kellna r-ritratti tal-għanja, warrabna t-tiftix li kull wieħed minna kien qiegħed jagħmel. Bistajna naħdmu fuqha. Eh, Patri Fsadni kien qiegħed jaħdem fuq eh, Dominikani u Wettinger fuq l-Irsira. Ix-xogħol kien twil u iebes għall-aħħar. Wara li għamilna ħilitna biex nittraskrivuha, fittxejna nidentifikaw tajjeb il-persuna li kitbitha. Fil-kelmtejn li ktibt qabel l-Anja jew il-Kantilena, Brandanu de Caxaro stqarr li nkitbet minn qaribu Pietru Caxaro. żmien twil qabel. Ma li sibnija jien semmejt li kont naf ċertu Pietru Kaxaru li fl-1485 waqqaf kappella fil-knisja tad-Dumnikani r-Rabat. Biex stajna nidentifikaw sewwa l-persuna li kitbet il-kantilena, qallibna il-manuskritti kollha tal-bidu tas-seklu 16. li hawn fl-arkivji f'Malta. Minnhom ġbarna erba' persuni bl-isem ta' Pietru Caxaru. B'hekk stajna nagħrfu li l-kantilena nkitbet mill-istess Pietru Caxaru li waqqaf il-kappella fil-Knisja tad-Dumnikani r-Rabat. Iż-żmien twil li qattajna f'dan it-tiftix kien meħtieġ, għax bis-saħħa tiegħu ġbarna bosta tagħrif bijografiku dwar l-istess Pietru Caxaru. u fuq l-arblu tar-razza tal-familja Cacharum. Ma nqasniex nagħmlu tiftix u nagħtu tagħrif bijografiku fuq in-nutar Assis Brandanu de Cachario li ħallielna kopja tal-kantilena kif inkitbet mill-antenat tiegħu Pietru Cacharum. L-akbar saram li għal xi żmien ħabat jaqtgħalna qalbna kien li nifhmu l-kantilena Għamilna ħilitna kollha biex inħollu din it-taħbila. Imma il-kliem qadima għall-aħħar li kien fiha ma kienx jiftiehem kif ġipu laħaq. Kien ta' bilħaq miktub bil-Malti medjevali li hu differenti ħafna mill-Malti tal-lum, bħalma l-Ingliż ta' żmien Chaucer ma jaqbilx ma' dak ta' żmienna. Kien għalhekk li tlabna l-għajnuna ta' studjużi tal-Malti u tal-ilsna Semitiċi, bħalma kienu l-Professur Aquilina, Ninu Cremona, Erin Serracino Englot, ir-Reverendu Dun Carm Sand, il-Ġiżwita Vella, Patri Zerafa, Prospero Grech, René Dagorn u professur fl-Istitut Pontifiċju tal-Arbi Ruma. Fejn dawn kien hemm min qata' qalbu għal kollox u oħrajn, il-professura Kolina u l-Agustinjan Grek, Prospero Grek, għenuna fit-tiftix ta' xi kliem. Għaddiet sena u aktar ukoll, sakemm ksibna t-tweġibiet mingħand l-imsemmija. Matul iż-żmien li konna nistennew il-fehmiet tal-istudjużi fuq it-tiftix tal-kantilena, Wettinger u jiena fittixna niġbru tagħrif dwar l-ilsien Malti u l-kultura Maltija fis-seklu ħmistax u sittax, kif ukoll dwar l-importanza tal-kantilena fil-letteratura Maltija. Tiftix dwar dan kien għadu ma sar qatt. Għalhekk swilna ħafna xogħol biex niġbruh u niktbuh. Għamilna dan biex inqiegħdu l-kantilena fil-kuntest storiku u b'hekk inqanqlu aktar interess fost l-istudjużi u fuq l-importanza tagħha. Kien għad fadal bosta diffikultajiet x'inħollu għat-tifsir tal-kantilena. Kien jeħtieġ infittxu mezzi oħra għal dan il-għan. Dawn sabhom sieħbi Wettinger, li ma ħalla qatt li d-diffikultajiet jegħlbuh. Fost l-oħrajn ġietu l-idea li niġbru l-ortografija tal-Malti li n-Nutar Brandanu de Caxar jonqedha biha biex jikteb l-ismijiet ta' nħawi fl-atti tiegħu. Biex inwettqu dan kellna biċċa xogħol ġmielha. Ħalli naraw folja folja aktar minn 60 reġistru tan-nutari msemmi u niġbru minnhom mijiet ta' ismijiet ta' nħawi miktubin bil-Malti. B'hekk stajna nieħdu idea tal-ortografija li nqeda biha dan in-nutar, li taqbel ħafna ma' dik li nkitbet biha l-kantilena. Barra minn hekk, il-Malti tal-kantilena hu qadim għall-aħħar. Suriet ta' kliem li hemm fiha jinsabu fl-Għarbi mitkellem fuq ix-xaqliba tal-Punent tal-Afrika ta' Fuq, l-aktar tat-Tuneżija. Wettinger għaraf dan tajjeb għax jaf bl-Għarbi. Għalhekk hu fittex li jfisser il-kliem tal-kantilena li ma jinsabx fil-Malti tal-lum permezz ta' diversi dizzjunarji tal-Għarbi li jidhru fit-tiftix tal-kantilena kelma b'kelma u b'hekk stajna nagħtu tifsir mill-aħjar li ġie milqugħ tajjeb mill-istudjużi, fost l-oħrajn il-Professur Aquilina fil-foreword tal-ktieb stqarr This is indeed a very scholarly detailed analysis of the oldest poem in what one might describe as medieval Maltese. Nistiden il-professur Mifsud biex jaqranna l-kantilena kif nissoponu li kienet tinqara dak iż-żmien li nkitbet.

Hemm art bajda u hemm art sewda, qed ħamra. Aktar minn ħadawn hemm tret minna tamara.
Il-Kantilena ta' Pietru Caxaru, bejn lingwa u storja. Sa mill-ewwel pubblikazzjoni tal-Kantilena ta' Pietru Caxaru, wara li sabuha r-riċerkaturi Wettinger u Psadni fl-ewwel volum tal-atti ta' Dun Brandan Caxaru, neputi ta' Pietru, l-awturi saħqu li l-poeżija kienet kollha kemm hi bil-Malti Semitiku. għajr għal kelma waħda, vintura. Fi 17 il-vers, għandkom kopja fil-handout li tistaw taraw. Fost il-ħafna li kitbu warajhom, għajla kien hemm min merihom għajr kassola li fl-1983 ġibet l-attenzjoni għal kelma oħra, gweri. Fit-tieni vers, li għaliha nissel tifsira li ma taqbilx ma' dik li tawha Wettinger u Fsadni. X'għidilna dan kollu dwar l-istat tal-ilsien Malti f'nofs is-seklu ħmistax? Nistgħu nikkonkludu li l-eżistenza ta' kelma jew tnejn biss ta' nisel rumanz f'kitba ta' 135 kelma f'għoxrin vers jindika li l-Malti safi kien għadu qed jibda jitniġġes mir-Rumanz, biex ngħidu hekk. Żgur li mhux il-każ. Kif Wettinger innifsu jistqarr li dawn il-kliem ma kinux għajr the tip of a mountain of Romance words in the Maltese language. Dad-diskors ma jaħsadna xejn. Mhux biss il-lessiku kien diġà ddakkar sew, imma n-nomenklatura personali uffiċjali Maltija, qed neskludi hawn il-laqmijiet, kienet kważi għal kollox Latinizzata. Biżżejjed tħares lejn id-diminuttivi tal-ismijiet fil-listi uffiċjali tal-milizzja ppubblikati mill-istess Wettinger. L-ebda Stephen jew Maisy ma jidher f'dawn il-listi miżgħuda b'mijiet ta' Antonini, Bertini, Azimundini, Anġilini, Randini u l-bqija. Imma biżżejjed inħarsu lejn il-Kaltilena nnifisha biex nintebħu bl-influwenza tar-Rumanz f'dak iż-żmien. Fil-vers 17 li fih titfaċċa Vintura, min ibiddel il-miken ibiddel il-Vintura. Dan din hi espressjoni idjomatika, xi qawl. Nistgħu ngħidu li dan l-ewwel qawl li nafu bih fil-letteratura tagħna? Jekk hu hekk, mhux waħdu, għax Alvin Vella jiġbed l-attenzjoni għal qawl ieħor fuq l-istess tema, li radi għal kull xebr sura fl-istess kantilena. Mill-banda l-oħra, kemm Brincat u kemm Cassola jorbtu l-ewwel qawl ma' Iduz Qalli, Kanġa loku o paisi ka kangi vintura, sab brinkat. U kui muta loku muta vintura sab ka sola. Jien sibt l-istess fid-Dizionario Italiano ta' Tomaseo Bellini, irreġistrat bħala proverbju Toskan, Chi muta paese, muta ventura. li fih mhux biss il-kelma ventura hi identika imma l-ħsieb jaqbel għal kollox. Fit-tiftix tiegħi f'dokumenti tal-epoka, dejjem żammejt għajnejja mberqa għal xi qawl Malti, imqar jekk moħbi jew imkebbeb f'ilsien Latin jew sqalli taż-żmien. Fl-atti tan-Nutar Pawlu Bonell iltqajt bil-Latin ma' imponere falcem in messem alienam, li seta' kien maqlub mill-Malti tmidd minġlek fi ħsad għajrek. Imbagħad, fl-atti ta' Ġakbu Zabbara, ħbatt mal-frażi bl-Isqalli salvari la crapa et li cauli, biex jiddeskrivi sitwazzjoni ta' dilemma. Dan l-għajdut ukoll seta' kien xi qawl bħal ngħidu aħna teħlisa lil Moża u lil Kaboċċi. Imma jkolli nistqarr li t-tnejn kif ngħidu qataw lil għaċ bil-perżut. It-tnejn li huma jidhru bħala proverbji Taljani fl-istess dizzjunarju ta' Bellini. L-ewwel wieħed mietere l-altrui campo, l-istess sens, u t-tieni salvare la capra e i cavoli. Minn daqsxejn aktar riċerka min-naħa tas-Sur Salf Mallia li miegħu qsamt dawn il-ħsibijiet, jirriżulta li l-ewwel wieħed mittere falcem in messem alienam mhux għajr vers tar-rabta l-qadima sewwasew fid-Dewteronomju, Kap 23, vers 25, li mbagħad insibuh iċċitat f'għadd ta' kitbiet aktarx ta' natura ekkleżjastika bħal ngħidu aħna il-Compilatio Decretalium tal-Papa Girgor Disa' li għex bejn l-elf li kien Papa bejn l-1227, 1241. Ikolli ngħid li aktar inħsadt dan l-aħħar meta fil-poeżija bil-Grieg Biżantin tas-seklu tnax, li qed naħdem fuqha bħalissa, iltqajt mal-qawl Malti min jobżoq fis-sema jiġi f'wiċċu. Fil-forma tradotta kat uranuptu ein toptusma tois prosopois estrafe. Wieħed ma jeskludix li dawn l-espressjonijiet mill-ħajja ta' kuljum nibtu b'mod indipendenti minn xulxin u mhux bilfors li għandna norbtu t-tnissil ta' wieħed minn ieħor. Hekk ngħidu aħda, ngħidu aħna, dan l-aħħar qawl niltaqgħu miegħu tista' tgħid fl-ilsna tal-pajjiżi tal-Ewropa kollha, ibda mill-Isqalli, Cu sputa 'n ċelu nfaċċi ċċitorna, f'bosta varjanti marbuta ma' reġjuni differenti ta' Sqallija, jekk inqallbu d-dizzjunarju ta' Piccitto. Insibuh ukoll fit-Taljan, chi sputa in su lo sputo gli torna sul viso, fl-istess dizzjunarju ta' Bellini. Fl-Ispanjol, quien al cielo escupe en la cara le cae. Fil-Franċiż, cracher en l'air pour que cela vous retombe sur le nez. u għall-verżjoni fit-Tedesk, Miż-Żehari l-istess sal-Fmallia, Wer gegen den Himmel spuckt, dem fällt die Spucke ins Gesicht. Biex insemmi xi wħud. Fl-Ingliż ma sibtux. Minħabba dan, fil-ħafna tiftix u tqallib f'karti li għamilt, ma seħħ li nsibu f'ebda kitba Latina jew Griega klassika. Ikollna ngħidu li l-Ewropej fid-diversi kulturi tagħhom kienu jiddisponu jekk mhux minn lingwa franka, imma minn ħażna ta' għerf il-poplu espress f'ideat komuni, u li għalhekk forsi ma kellix għalfejn niddiżappunta ruħi daqshekk biż-żewġ qwiel li ħsibthom Maltin. Dan ma jeskludix il-fatt li kien hawn ukoll influwenza qawwija ta' kultura fuq oħra. U aħna fiċ-ċokon tagħna aktarx li konna aktar nieħdu milli nagħtu, dejjem iballtulna u aħna nistagħnu. Nerġgħu għall-gweri tal-kantilena li Cassola jagħtiha sens avverbjali ta' qatt u jnissilha fl-aħħar mill-aħħar mill-Franċiż guerre. Ma' dan ma naqbilx, imma ntenni t-tifsira li taw lill-kelma Wettinger u fsadni. F'vers li jwieżen tajjeb żewġ kunċetti għedewwa l-issa u l-imgħoddi. Issa f'għomorkom, intom li qed taqraw, u l-imgħoddi taż-żmien warrani, fil-gweri. Il-kelma wara hi Semitika, imma l-kitba gweri, li ssarraf il-gu inizjali fil-we oriġinali, tgħajjat b'leħen qawwi, hawn għandna influwenza Romanza. Qabblu ftit kif f'ħalq it-Taljani li mhumiex kapaċi jlissnu w inizjali, l-ismijiet Nordiċi Walter u William saru Gualtieri u Guillelmo fil-Medjuevu. Il-fazzjonijiet politiċi rivali tas-seklu tnax, Guelfi u Ghibellini, huma derivati minn Welf u Waiblingen jew Waiblingen. Il-għarbi wadi, fl-Ispanjol, issir gwad, bħal fi Gwadalahara u Gwadalkivir. Imma ninnutaw kif il-kelma Romanika warda, li fit-Taljan saret gwardja, fil-Malti żammet il-ħoss oriġinali wardija. Għadna kif semmejna Guadalquivir fil-Malti, wiet il-kbir. L-Ispanjol mhux biss bidel we f'gu, imma il-be għaliba v. Dal-fenomenu fil-kantilena jidher kemm il-darba. Vers 6 għandna vi flok u, vers 10 għandna vakit flok waqet, F'vers 15 varġa flok u arġa u f'vers 19 vemme flok u emma. Forsi din mhix influenza romanza li sa żmien kaxaru kienet ilha tross fuq is-Semitiku żewġ sekli u nofs? Insemmu wkoll il-Latiniżmu et, vers 19, għal kopula Maltija u. anki jekk dan ma kienx għajr lapsus tal-iskriba Brandanu. Nasal biex ngħid li Pietru Caxaru, li wara kollox il-familja tiegħu ma kinitx ilha daqshekk f'dawn il-gżejjer, kien għadu ma għelibx għal kollox ċerti tendenzi ta' lsien razztu, għalkemm il-Malti kien jaħkmu sew. Niftakru li ta' Kaxaru ma setgħux kienu ilhom hawn wisq qabel l-1400. L-ewwel wieħed li ssemma ċar hu missier Pietru stess, Ljuni, li jidher l-ewwel fl-1407 bħala ġurat fil-ġemgħa tal-Imdina Hu minnu li sentejn wara jingħad ċar u tond li l-juni kien civis et oriundus civitatis et insulae Meliveti, u allura imwieled hawn. Imma hawn hemm x'jagħtina x'nifhmu li kien tal-ewwel ġenerazzjoni ta' Kaxari li twieldu hawn. Dan insejsu fuq il-fatt li l-juni kellu rabtiet ma' armamenti ma' Sant'Anġlu. fl-1429 bħala espert f'dan il-qasam, insibuh qed jagħti pariri fuq l-armamenti f'Sant'Anġlu. Fejn ukoll niltaqgħu għall-ewwel darba fl-1375 ma' ċertu Berengarju Kaxarellu, Kaxaru ż-Żgħir, jew forsi Kaxaru l-Miżwed, bħala serviens f'Sant'Anġlu. Li seta' kien missier l-Juni u n-nannu ta' Pietru. Jiġifieri Pietru kien tat-tieni ġenerazzjoni imwieled hawn u l-mod ta' diskors f'familja ma jinbidilx daqshekk malajr. Insaħħaħ dan il-kumment, Insaħħaħ dan b'kumment li kont għaddejt en passant u forsi tar mar-riħ, f'xi ħaġa li kont ktibt dwar Għawdex meta rrimarkajt dwar il-pronunzja tal-qoff fil-Kottonera. Dan fenomnu stramb għall-aħħar. Kif tibqa' ssib persistenza din il-pronunzja qadima Għarbija awtentika f'kuntest kosmopolita imniġġes għall-aħħar bħal fil-Kottonera, fejn il-baħrin barranin ġejjin u sejrin ishom imkiekek. Kont attribwejt dal-fenomenu, u għadni ma bdilx l-opinjoni, lill-immigrazzjoni lejn il-Kottonera ta' bosta Għawdxin li wara l-1551 fittxew il-kenn ta' Swar Samma. Din l-immigrazzjoni hi identifikata u kwantifikata mill-kunjomijiet karatteristiċi Għawdxin li xxettlu fl-Isla, Bormla u l-Birgu wara l-assedju, bħalma huma Mintoff, Mejlaq, Merċieqa, Boffa, Ċefaj, Għamajra, Tewma u bosta oħra. Dawn ġabu magħhom il-qoff. Għaddewha minn ħalq nisel għal ieħor u għadek issibha hemm sal-lum, erba' sekli wara. Ommi hekk kienet titkellem. Ċerti fattizzi tal-sin ma josfrux kif ġipu laħaq. U allura li Pietru Kaxaru kien baqa' jitkellem bħal niesu seklu wara li ġew hawn m'għandix għax taħsadna xejn. Irid jingħad ukoll li jeżistu raġunijiet storiċi oħra għala wieħed kien jesprimi ruħu b'ċertu mod f'nofs is-seklu ħmistax. Qed nirreferi għal forzi soċjali ta' x'kien moda dak iż-żmien. kif diġà aċċennajna fil-każ tad-diminuttivi fl-ismijiet. Dik kienet il-moda. Ma rridux ninsew li Malta ta' nofs is-seklu ħmistax kellha warajha passat. Biżżejjed insemmu li 200 sena biss qabel, fl-1241, il-popolazzjoni tal-gżejjer tagħna kellha profil demografiku stramb għall-aħħar. Barra mill-kontinġenti ta' suldati u d-dipendenti tagħhom l-aktar f'Sant'Anġlu, u barra mill-familji Lhud, numru żgħir ħafna minnhom, l-għadd ta' familji Misilmin f'Malta kien erba' darbiet dawk ta' Għawdex, 681 f'Malta għal 155 f'Għawdex. Hekk kif wieħed jistenna li għandu jkun. U bil-maqlub ta' dan, l-għadd tal-Insara f'Għawdex kien erba' darbiet dawk ta' Malta, 203 f'Għawdex għas-47 biss ta' Malta. Xejn milli wieħed jistenna. Dan l-iskwilibriju hu rifless fid-dikotomija li eżistiet bejn il-kunjomijiet Għawdxin u dawk Maltin taż-żmien ta' wara imma qabel l-1551 kif wera tajjeb Wettinger. Fi żmien biss għaxar snin minn dan iċ-ċensiment, jiġifieri sakemm miet l-Imperatur Federiku Tnejn Stupor Mundi, dan kollu kellu jinqaleb ta' taħt fuq. Għax ma kellhomx jibqgħu iżjed misilmin f'dawn il-gżejjer. Min webbes rasu f'dinu temm jiemu fl-eżilju f'Luċera. Imma jibqa' l-fatt ukoll li bil-maqlub ta' li ġara fi Sqallija, l-ilsien Għarbi ma ntemmx f'Malta imma żviluppa fil-Malti li ntkellmu intom u jien u li għadda mill-fażi riflessa fil-Kantilena. Li tiġi turufnat f'Luċera kienet tfisser it-telfien tal-proprjetà immobbli tiegħek kollha. U għall-bdiewa, din kienet tfisser it-telfa ta' kollox. Mhux ta' b'xejn li min ibiddel il-miken u l-vintura huma dawk li ma jippossedu xejn, il-fqar u l-intellettwali. Dan fisser għal Malta kontinwità etnika mas-snin ta' qabel l-1250. Wieħed jifhem li t-trawma li bilfors għaddew minnha dawk li saru nsara taħt din it-tip ta' pressjoni stampat f'moħħhom il-kitba li setgħu jaqraw ċar qed tinkiteb fuq il-ħajt ta' ħajjithom. Żmien l-Iżlam kien intemm, u l-gżejjer issa aktar minn qatt qabel bdew iħarsu lejn l-Ewropa Latina u Kristjana. Ma tantx baqgħet moda li jkun jismek Pietru imma kun jomok Muħammad, u għalhekk kont tippreferi jibdew isejħulek Mamo. Hekk ukoll min kien kunjomu Dave issa beda jissejjaħ Magro. U għal xi żmien min kien Psaila sar Cipolla. Li turi li int tal-kulur politiku korrett beda jkun importanti ħafna u għal dan wieħed għandu aktarx jattribwixxi l-proliferazzjoni tal-mijiet ta' kappelel u knejjes żgħar mitlufa fil-kampanja Maltija. Knejjes li kienu jinfetħu biss darba f'sena għall-festa tal-qaddis, li ma nbnewx għall-konvenjenza tal-kult, imma kif isostni Luttrell bħala tixjira tal-bandiera, l-istandard Kristjan iperper fuq l-għelieqi ta' Fanġużrinżu. Popolazzjoni ta' għaxart elef sseħħilha tipproduċi qrib il-ħames mitt kappella, mhux inqas minn waħda għal kull għoxrin ruħ. Ir-riħ Ewropew, Latin Kristjan, kien qed jonfoħ qawwi u l-kantilena li nkitbet f'din il-klima dan tirriflettih minkejja l-Malti safi li nkitbet bih. Ta' min wieħed jidħol sew u aktar fil-fond fir-raġunijiet li setgħu ħajru u qanqlu l-kaxaru jikteb bil-Malti li kiteb. Imma dan joħodna nimirħu 'l bogħod u joħdilna ħafna aktar żmien milli għandna. Dwar il-Malti Semitiku tal-Kantilena, irrid niġi għal punt wieħed biss. Nirrimarka li dan, kif qal Tony Cortis, imbiet sew mill-Malti tal-lum, imma li daqshekk ieħor huwa bogħod mill-Għarbi klassiku li minnu tnissel u li kull kuntatt miegħu kien intilef wara n-Normanni. Bħala eżempju, nindika kif min-naħa l-waħda barra minn dak li ġa għedna. Nimħu l-użu mifrux tal-vokalijiet e u o li ma jeżistux fl-Għarbi Klassiku. Imma wkoll kif mill-banda l-oħra id-d terminali ta' ard għadha mhix korrotta f'te Imma hemm ħaġa oħra li rrid insemmi għax tolqotni mill-qrib u ddarrasni sew. Ninnutaw il-vokali tal-leħen, li fil-kantilena titqiegħed bejn l-ewwel żewġ konsonanti, bħal f'Miha Limin, Vrus 8:12. Meta eqreb lejn żmienna, iż-żewġ konsonanti ġew iserrħu ma' xulxin, kif illum ngħidu żmien flok żimgħen tal-kantilena, versi 7

Jew rimitine vers 4 flok irmietni. Ma rridx ma nżidx li Kaxaru mhux konsistenti miegħu nnifsu meta jikteb imgħammiq. Meta Messu kiteb miegħammiq fuq il-mudell tal-oħrajn. Forsi nistgħu nikkonkludu minn dan li nofs is-seklu 15 kien bidu ta' fażi tranżitorja għal dal-fenomnu. Ngħid bidu ta' fażi billi Gian Franġisk Abela fl-1647 ukoll jikteb Ġinejna tal-Miġarr u Ġinène el Feres u Bidenija. Lanqas ma nistgħu ngħidu li billi dawn kollha ismijiet ta' lokalitajiet wieħed aktarx għandu jaħseb li Abela kien qed jikkopja minn xi dokument eqdem, Aktar milli sa nofs is-seklu sbatax kienu għadhom jitkellmu hekk. Għax fid-Dizzjunarju tal-Valliċeliana li ppubblika Cassola ukoll insibu ġenien, ġemiel u ġemied, miktuba hekk flok ġnien, ġmiel u ġmied. Hu x'inhu, il-każ irid jiġi studjat aħjar. Imma b'dispjaċir ngħid li dan l-aspett karatteristiku tal-Malti eqreb lejna, issa nqered, bir-regola l-ġdida li tinsistili nikteb l-għajn quddiem, fil-forom kollha tan-nomi b'għajn bħala l-ewwel radikali. Hekk ġejna rmejna proprju dak li hu tagħna, u li għażilna mill-Għarbi. Illum aħna nitkellmu Malti u mhux Għarbi. Daqshekk dwar lingwa. Xi ħaġa dwar il-poeta. F'dawn l-aħħar 40 sena minn meta nstabet il-kantilena, tfaċċaw għad-dawl għadd ta' dettalji dwar il-ħajja ta' Pietru Caxaru li jgħinu biex tinqala' aħjar il-personalità tiegħu. Mid-dokumenti li sibt f'Palermo joħroġ li n-nutar Caxaru kellu tilwima ħarxa mal-kollega rivali tiegħu, in-nutar Antonio De Sarlo. Dan de Sarlo kien wieħed mill-ftit li nafu bihom li l-Universita' ħarġitlu borża ta' studju biex jissokta jistudja barra minn Malta fi Sqallija minn fejn ħa l-lawrja fl-1470. Nimmaġinah li kellu r-riħ fil-qala u minħabba f'hekk li kellu mnieħru mxammar sew. Ftit wara li ġie lura, ma damx ma beda jaqla' l-inkwiet fil-Kunsill tal-Università stess li ħallsitlu u mantnietu meta kontra l-privileġġi sagri tal-gżira ra kif għamel biex ġab Kummissarju Rjali minn Sqallija biex jinvestiga l-aġir tal-Kunsill. Dan Caxaru, meqjus minn De Sarlo bħala kapitali inimiku, ma kienx ser joqgħod għalih u billi Caxaru kien imħallef u attiv sew fil-Kunsill ma damx ma kiser difru miegħu aktar minn darba. Darba minnhom, f'lejla ta' Jannar 1473, sa wasal biex silet is-sejf kontra Caxaru waqt skorta tal-belt, Fakkritni fiha din jiena u diħel l-Imdina meta rajt tnej għaddejjin bix-xwabel fil-ġnub. U din wasslet lil Caxaru iħarrku quddiem il-Qort il-Ħakem fuq diversi kapi ta' akkuża. Darb'oħra Caxaru reġa' tellgħu il-Qorti fuq akkuża serja ħafna għal dak iż-żmien li kien saħħar billi allegatament, ma nafx eżattament x'ġara, De Sarlo kien qatel ħmar biex jeħodlu lsienu u l-mudullun għal skopijiet tal-maġija. De Sarlo spiċċa l-ħabs, imma ma damx ma nħeles meta l-qaddisin li kellu fil-għoli daħlu għalih u kellmu lil min kellhom ikellmu. Seta' kien dan parti mill-inkwiet fil-ħajja ta' Kaxaru li taċċenna għalih il-kantilena? Possibilità, jekk biss remota. Dan għednieh biex nagħtu ħjiel ta' xi kun għad baqa' li jinstab, li jista' jixħet aktar dawl fuq il-ħajja tal-poeta. U biex nagħlaq, dettall żgħir dwar il-kopista Dun Brandan Caxaru, li minkejja t-titlu ta' Dun f'ismu, kellu sebat itfal, kollha filji maski, mill-konkubina tiegħu Katarina Azzopardi. Għall-inqas hekk jgħid l-arblu tar-razza tal-familja Caxaru ppubblikat mal-Kantilena. Imma l-arkivju parrokkjali ta' Naxxar jikxef xi ħaġa oħra. Fil-ħdax ta' Awwissu 1549 insibu magħmudija ta' tarbija, tifla li semmewha Marjola u li ommha kienet la figliastra di notaro Brandano Caxaro della Mosta. Mela Brandan hu kellu wkoll tifla. Aċċennajna wkoll għall-bidu tal-kaxarijiet f'dawn il-gżejjer. Xieraq nagħlqu bit-tmiem. Minn arkivju parrokkjali ieħor, did-darba dak tal-Isla, jirriżulta wkoll li l-aħħar kaxaru f'dawn il-gżejjer, għall-inqas li sibt jien, ċertu Saba Kaxaro,